Fl-80s, pereżempju kelli episodju jien fi żmien tal-iskejjer privati, kont ġejt arrestat. Fuq xiex?
Fuq
kien hemm dimostrazzjoni f'Marzu f'Marzu tal-82 meta jew xejn jew xejn ta' skejjer privati kollox. U kont ġejt arrestat minn kont fi dimostrazzjoni, ma kif speċjal dimostrazzjoni kont tlaqt lejn id-dar. U 13-il akkuża kelli dak iż-żmien. F'dina, u kont ħriġt liberat, konna disa. Konna disa.
13-il akkuża ta' eh, mela, violenza tkissir mela, u mela, Ġemma ta' aktar minn 10 minn nies. Sewa. Eh, ġliet ojat fil-pubbliku, eh, blukkajt it-triq, samt ras Mifsud Tomasi, kien l-assistent komissarju. Samt ir-ras.
Ras Mifsud Tomasi. Ehm, Għeddiet u provajt nweġġa' lil Patri Modest. Ma dak iż-żmien li tipprotesta kienet ċaġa illegali? Ma kienu kienu perjodu koroħ. Ma kienet illegali, il-liġi ma kienx tippermettilek. Appropja bil-liġi, sal-lum il-ġurnata edha, ma tistax tkun iktar minn 10 minn nies f'kantuniera, għax tista' tkun qed tipprova tagħmel reat. Sewa, u illum il-ġurnata trid naħseb jidhirli li trid tapplika għal xi xorta ta' permess biex inti tkun tista' tagħmel demonstrazzjoni.
Le, dik kienet demonstrazzjoni organizzata voli li kienet, kienet jirganizzawha eh, l-MUT minn jeżad dak iż-żmien kienet tiftakruha il-problema eh, li kien. Jiena jidhir li tajjew xejn u b'xejn kien tkellem dwar Gonzi meta kien hawn. Dili kienet saret lejn Dingli Street. Ija, dik li street.
Eh, mela. U jidri li kellhom kien hemm l-azzjoni kattolika involuta. Kien hemm eh, tal-knej, l-laqdiet tal-knejjes u mm, kollox. Mm, mm. Insejt minn l-organizzaturi minn kienu ma kien. Kien għaddit minn dik li street, tela għal High Street, niżlu eh, għar il-lembi għalġor id-dut. Eh, eh. U l-pulizija dak rridu l-nies ma taħroġ għal id-dut biex ma talaqx il- eh,

Ix-xatt, il-ferry, fejn hemm żgħara. Sewwa. Hemmhekk ix-xatt. Ix-xatt ta' Taslima. L-aħħar l-oħra mhux ix-xatt. U ħafna jaħdmu mhux xatt xorta li aħna hawn il-promenade hemmhekk. U kienu rridu n-nies jerġgħu fuq. Jien qatt naqra hemmhekk kont niftakar u tlaqt. U mbagħad jumej wara Ċappluh li qaluli għax il-pulizija jdu jkellmuk. Imma inqala' l-ġlied jiġifieri waqt il-protesta? Kien hemm xi ġlied, mhux xi ġlied kien hemm. Ara tgħajjir u hekk milli mbagħad wara għax jien ma kontx hemm tlaqt imbagħad. Sewwa. Tlaqt. Imma xorta kont ġejt arrestat. U ġabruk?
Jumejn wara qalulna biex irridu mmorru d-depo għax irridu jkellmuna. Jien niftakar kont mort id-Dar Ċentrali għax x'inhi x'inhi mhux hekk, qed imorru jkellmuhom. Jien mort,

Bl-ażma, qiegħed hemm ġo dil-kamra, saqqiet tat-tiben.
U kont waħdek fiċ-ċella? Waħdi, dak iż-żmien eh, kelli l-mara pregnant bl-ewwel tarbija. Għadili. Waħdi. Kont kellek inkwiet li dil-affarijiet se tiggrava? Kellet esperjenza wadi kera wadi li għax qatt ma kont ġejt arrestat u wadi għax ġo ċellek u bat jiġibulek biċċa sandwich biċċa bajda. U mbagħad jgħidtulek biex toħroġ fil-bitħa biex jiġu pulizija jipprovaw jagħrfu u pulil qatt ma jagħrfuni. Miegħi dak iż-żmien kien hemm waħda mill-arrestati kienet Daphne Vella dak iż-żmien, Daphne Caruana Galizia kienet waħda mill-arrestati. Kien hemm it-tifel. Kienet miżmuma d-depo wkoll ġifieri? Ija, konna ta' waħda konna disa. E ġifieri kontu toħorġu fil-bitħa u kien ikun hemm ieħor. Aha, għax kienet waħda mill-arrestati kien hemm eh, it-tifel ta' Regonezi tal-segretarju li kien tal-partit eh, Rudolf, Rudolf Ragonezi, pereżempju, dak li niftakar. Daphne kienet weħlet?
Kolla liberati ħriġna. Eh, kolla liberati. Kolla liberati.
U niftakar eh, fraxija batuna u għaluna tiddu fid-disa jew l-qorti b'avukat. Għat ma kelli avukatu mek. Mil-belt imxejt il-ħamru u mort l-uffiċċju ta' Guido Domarko. U jgħatemek, dak il-ħed ta' Guido, għat najdlu għatlu ħares għandi avukat t-vendili bil-qalb kolla. U L-unka darba li kelli bżonn avvokat jien kien dak iż-żmien u kellu jkun l-emeritus President Guido De Marco. U l-unka darba ġejt arrestat, kol ġejt arrestat minn Anġlu Farrugia. Għadiri, fġiex affarijiet kien l-ewwel, l-ewwel bniedem li arrestat. Niftakar flejti sevi meta tal-partit ta' fil-gvern kien għatem. Niftakar kalli. Kienet hemm fej?
Kastilja kien għadu fil-pulizija dak iż-żmien. Fej nafek lilek. Għatlu, għatlu kont arrestajtni. Illum il-ġurnata nsellimlu, jħobni ħafna, jirrispettani, bnidem tal-ġen. Bnidem tal-ġen. il-politika huwa r-raba' meta sar Speaker, vodi li nsellimlu minn hawnhekk għax għandu rispett kbir, kbir, kbir lejja.
Mela, tlaqna?